ne wɔn na hwɛ kasa, ebia wo na wunnya ho hwɛ. Wunim biribi? Wiase bere di adaneadane. Sɛbe mmere bi a atwam, mfe bi a atwam, na yɛhwɛ CDs. Ɛnde CD nni hɔ bio. Enti mɛka sɛ marketing no akɔyɛ, mɛka mɛtumi aka sɛ global, international, ɛkɔ akyiri. Wate ase? Online. Enti deɛ ɛsɛ, deɛ ɛho hia ne sɛ, create good content, yɛ adwuma papa. Wokotwa poll a bra ne w'abusua na ɛbɛhwɛ. Sɛ wotwa adwuma papa a, sɛ bi ɔtaforo akye, ebi ne sɛ yɛaba ho nsɛm nnɛ yi, akɔba Magicfoɔ, wɔn bɛgye ama obiara nso atumi ahwɛ bi. Enti ɛyɛ bere na adane ne ho. Enti ɛbɛhia ma sɛ yɛn nso yɛ sɛ yɛn filmmakers yɛdane yɛn ho. Ɛnyɛ sɛ yɛnhwɛ. Mesrɛ wonni phone a, upload akɔba Magic. Wo TV no, kɔtɔ GoTv na wobɛhu sɛ Twi movies no, ɛgyina mu sɛ abele aba a yɛhwɛ pa ara. Alright. Ɛno deɛ ɛyɛ very important, question bi sɛ ɛyɛ me dɛ pa ara. Wonim biribi? Ɛɛ, yɛse sɛ Reuther fra kyɛ, nyansa nni baakofoɔ tirim. Ɛna yɛn filmmakers no, mɛka sɛ wɔn a wɔnim deɛ a wɔn adwene abɔ be no, wɔnni sika. So I will encourage anaasɛ mɛsrɛ ɛne deɛ na obuo kwan so aban sɛ creative art industry no sɛ sɛ Reuther fra kyɛ, sɛ fotuo bi na wɔbɛtwa ato hɔ ama filmmakers, sɛbi yɛwɔ ɛɛm producers, akukudamfoɔ, gurus no wɔ hɔ, they don't need Those sɛbio money no ɛnyɛ sɛ metwa wɔn agya but wɔn wɔn agyina wɔn nan so dada wɔn agyina abrane dada there are filmmakers afei na wɔn astate a wɔn ba they will need a little capital to start something ebi a short movie even short skits even YouTube bi aba so kura bɔ sɛbi yɛde sika na atwa nti sɛ foto bi saa ɛɛba ama filmmakers a I think sɛ ka ebetumi aboa ama promoti yɛ adwuma yi paa sɛ de yie bɛka asɛm a yie. TV sɛ ɛwɔ Ghana ha no nso yɛ contributing factor. Ɛna aban nso mɛbɔ no soboɔ kakra kyerɛ sɛ mmere bi mete sɛ May mu hɔ baabi. I think this year or last year sɛ um, telenovelas no, foreign content no, ɛbɛ reduce anaasɛ na mmara bi ba. But mmara no ɛntumi anyɛ adwuma. It couldn't work. So definitely saa telenoveles no ɛsa ɛ ɛ ɛruli ɛruli wɔ yɛn TV so sɛ bi ɔtafa kyɛ sɛ obi kita local content na ɔde kɔ TV station a berɛ a stress ɛde ɔbɛfam no wobɛtu kyɛ sɛ wɔantu kyɛ kɔ akɔgya adwuma no ato hɔ kɔpɛ mako bi atɔn adwene ho because stress yɛ too much all because wɔn nim sɛ wɔn kari sika na ɛkɔtɔ those telenovelas no firi foreign countries de ba. Enti wo na wahustle a watumi anya bi ti tomorrow matumi atwa biribi kakra no, ɔpɛ sɛ wokɔpɛ sponsors ba. My dear, sɛ bio, mo na moyɛ adwuma no. TV stations, mo ne um, yɛka sɛ companies na yɛ adwuma no. You already have that bond, that link with them. Nti for you to get them to be on board sɛ mobɛ sponsor adwuma no, ɛyɛ easier than an individual going sɛ ɔkɔ akɔpɛ Sponsors, Ebi koraa wontumi nngye no nndi. Ebi koraa obi adwuma na wafa aba, how will the person know? Enti mɛsrɛ sɛ, sɛ obi nso tumi tete ne mmɔwerɛm gye biribi ba a, wɔn consider kɔpɛ sponsors bra no. Ɛkele show no, ɛkele vibe no. Nti yɛbɛsrɛ wɔn sɛ, wɔn a wɔn maka, wɔn marketers wɔn mmɔ link no. Nti percentage wise koraa na ebi a wɔbɛhyɛ wɔn marketers no kutupa sɛ, monkɔpɛ mmra, ɛmmoa asɔmasi no, wɔn nso n'adwumadi a wɔde abɛn no, yɛtumi ensure na yɛtumi air a, I think sɛ ɛbɛboa. As ama. Foreign syllables no deɛ, ɛkili show no, ɛkili vibe no, wate aseɛ. Nti as ama odum.